Hemmäňe salam bu gün bitkoin bardy ulyşas we meň alan dört müň dollarlyk altkoinim bardy näylek boldy nirik gitdi men aý başda alamda aýdypdym size günde paýlaşjak diýip ýöne şu günler günde paýlaşamok näme üçin prinsipi şol duran ýerinde dur şoň üçin şol minusda üç ýüz üç ýüz elli dollar ýalyk şo durşuna dur galanam üýtgänemem sebäbi bitkoin uje on dokuzdan aşakda prinsipi bokovikda ekän hiç hili üýtgeşme ýok egerde sizem targowat etmek isleseňiz iň nadýožnyý biržalar binance bybit aşakda. Referral ssylkalaryny goýjak. Geçip meň ssylkamdan registrasiýa edende on prosent skidka komissiony, ondan daşaram dört müň dollara çenli bonus alyp bilýänsigiz. Aşakda hemme ssylkalar arkaýyn basyň. Indi bitkoin barada gürleşýäs. Bitkoin görşüňiz ýalyk şu wagt on dokuz müň ýedi ýüzde. Polny aşak düşüp otyr. Sentýabrda Assobinno fýuçers oýnaýanlar, longa girmäň, näme üçin sebäbi sentýabr opşi şu taryha seredeňde bitkoiniň iň köp düşýän wagty şoň üçin longa girmäň köpräk şorta giriň wapşe meň maslahatym fýuçers oýnamaň men birinji gezek fýuçersa girip gördüm düýn onam instagramda paýlaşandyryn şu ýerde goýjak plýusda ýöne men fýuçersa näme üçin girdim Çysta öwrenmek üçin. Indi şu wagt öwrenip otyryn. O-da maňa edýän kontentim üçin gerek. A tak maňa o taýdan hiç hili peýda-da gerek däl, hiç hili zyýanam gerek däl. Fýuçers wapşe oýnagyňyzda başda başlajaklar göni fýuçerse girip başlamaň. Ilki spotda şu biziňkälik alyň, öwreniň, öwreniň, öwreniň, ondan soň fýuçerse girseňiz bolýar. Uje ol öz zadyňyz, rişeniýaňyz. Siz giresiňiz gelse giriň, girmäsiňiz else girmäň. Indi situasiýany men nähilek görýän. Sentýabr aýda polibom aşakda bolarys, gaty kän galmarys i meň aňyrky alan dört müň dollarlygymam hiç hili peýda getirmezmika diýýän bu sentýabr aýy. Indiki aýdan uje galma şansymyz bar. Näme üçin? Energokrizis Ýewropada hemmäňiz uje bilýäňiz şu da Ukrainada bolýan wakalar sebäpli Ýewropada energokrizis. Ýöne dalgasyrok biz palibomu plýusda bolarys sebäbi kriptowalýuta gelejek oňa uje hiç kimiň somneniýasy ýok i gelejekde palibomu hemmesiniň bahasy galar biziň alanlamyzam biziň şol dört müň dollary kyrk müň dollar etmek oda bolar şu wagt Diňe Lunçdan, to ýest Luna Klassikden peýda bar, dört ýüz dollar ýalak şu ýerde skrinşodyny goýjak. Galandan hemmesinden minusda. Şoň üçin dalgasrok kriptowalýuta alyp goýup bilýäňiz. Dalgasrok palibomu peýda getirer. Ýöne normalny kriptowalýuta almaly, öz blokçeýni bolan, öz fundament bolan kriptowalýutalary almaly. Haýsylary almaly, ony men eýlek wideoda paýlaşypdym, öz alan Monetalama, şolar prinsipi maslahat berip bilýän, ýöne finansowy sowet däldir. Riskini her kim öz boýnuna öz alyp, ondan soň girmelidir. Menem şoň ýalak riski öz boýnuma alyp özüm girdim. Ynha, primerno şeýleräk wideo boldy, esas zat akylyja targawat ediň, janyňyz sag bolsun.